ci otimowa kica ni jamine pe ocakke maber tutwal pien ni wiye atir dwanwa ne pe obedo ka winye twak ma megwa pe obedo ma tute matek tutwal wek akup won kom kakany wek won kom otuciwa. Otit botwa ngo ma tye ka timme tutwal ki i area mabot ki kunu? Me dugu boti, atamo ni atye ka winyo ki gum marac lok ma waloko wi atii. pe omedo ki winye bot lwak ma onongo tye ci ma lukke ki gin ma dong wi atiwa-ni onongo okato kwede ma obedo ka waco ni lok owinye ni to tone man i faktori acel ma tye ka ma wun wutye ka yele yung iye ka kunnu i Kapeka ka ma kilwongo ni industrial park-ku. Atoni eno mutone ni a latin awobi e ma a ki olo en aye ki gum marac. Ripot bene okati ni a en ki noo ma dong oto a ma tye ka kwang ki i pii a pii ma onongo a i faktori eno pa Chinese ka ma en nongo tye iye ni a eno ni ki keto none calo bedo calo iwaci me rec. Ci lok ma dong tye won kom ene ni gine otime nining pien kobedi bene wan dong onongo ripot bene aye ongeyo ni lacen ni ka ma onongo kitero ot yat ka ma kitero iye lato dok ki gumarac lyel iye. neno ni labongo lunyodi nyo lunywal pa lato eno ni ci kenyo lato eno ni kicito ki yiko i but ot yat cocok ka kenyo bene ka ma nongo tye lok tye nining won kom? Apwoyo maber. Wapwoyo.

dul me lwor ma wun wutye ka tic i rok twatwal i faktori kunnu. Lit twatwal jami ma nongo wun wucamo kene wuwoto ki iye pien awinyo ni bene onongo dong pe dok gwoko nyo to me acel keken ma otimme, i cabit mukati bene onongo to mukene otimme, wod Mutesi mo bene tye ma oto ma kit tone bene pe oniang dano tutwal.

Ok, en muto ca-ni, wod muteco-ni, obedo latin tic ma mege-nu. Nongo ka atimo man, man lwongo adito timo kuro man olwor cwiny jo. Okay. Wupwo yeleni tutwal won kom. An alekki gum ah, wun wukwo maber kunu pien ka dong nen to mukene dong bedo ka tone-o ka meno ma pe waniang ngo mutime Ca mukene omiyo an calo ladit Liben nongo myero awac botwu ni wubed mugwokke, pien tic lok pe obedo gin ma yot tutwal, tutwal ka calo in manager me faktori-ni. Gwok koni bene nongo jo ma nongo pe mato telo ma migi bene nongo tye, pienni nongo gwok gineno calo iwacci ka kenyo aye myero giange gibed iye. Iya, ci nongo myero wubed mugwokke kunnu. Onongo pud gwok i yo ngeye, pe ngene mogo wabibedo ka loko lok madwong ma lukke ki lok ka jami mogo ma nongo tye timme iye kenyo. Nga pwoyo matek? Nga pwoyo? Ok. Lutuwa, pud watye ka yele tutwal ni omyero wanen kit yo mo. nongo ma olo to, waromo nongo ki lok ada ma nongo otimme tutwalle ki dong lok ma ineno won kom otito botwa. Dong i lain bene tye ki man dano ma nongo en tye obedo tye cocok iye kunu, man ka ce gwoko nongo waco marac ci bitimma kica omera, atamo ni in ibedo omin lato kakare? Wan wanongo ripot gin mutimme, gin ma nongo lit tutwal, to malit, dano ma pud tidi mwakane pyeradek gwok ki kene ka kenyo. Mwakane nongo lit, mwaka pa latar. Pyeraryo wiye abiro kene. abiro, mono pud mwaka matidi tutwal. En kono onongo dong wat ma mege tye? Ee, onongo tye ki latin acel. Tye ki latin acel. Latin me mwaka angwen, angwen dong. Umm, gwoko nyo i kine ka kare ma dong en kwone rweny kwede-ni, gwoko otemo bedo ka kubbe kedwu ma gwoko nyo waco pi lok ka cwercwinye mo gwoko nyo jami mogo ma tye ka timme ma diyo en ki i gang ka ma onongo en tye ka tic iye-ni?

man ma tye kunu ma onongo kitye ka mito neno ni olo to i kit me loro kom lato paco kicwalo gwoko nyo i yo maber ki dong bene ka karatac ocukene tye ka bino en mogo nongo omyero bene lok me compensation bene omyero bed tye iye ka kenyo ento ki gum marac awinyo i karatac ma onongo tye ka kenyo onongo dong tye ma calo won ngo oa okwanyo kare ci obino ci owaco ni ngo ma onongo pien lokke ni dong nongo lok otumo i yo nge lacen dong pe tye kit cul mo keken nyo pe tye kit cene mo keken ma kibimiyo dong ma lukke gwoko nyo ki cul mogo ma nongo rwatte ka ce en ngat moni oto i dog tic-ci enoni. Lok i ka kenyo tye nining?

Pud peya aoo, pud peya atuno bot keken, an an atye i bot okene, gin jo aryo owor na ento an atye i bot okene. Mm.
Ok. Manyori ah, yub ko dong me Awor, kwany. aw, aw, aw, in itye penyo gin acel ni yuba me Mm. otin

An kit ma atemo niang kwede ene ni tye jo mukene ma gwoko nyo cwinygi ocwe pi lok me cining balo ca, paparaca ma onongo tito ki piny ni dong nongo ka ki cining lok-ki eni.

Mm.
Ok. Ah, ma nyoti ni eno ni dong nongo tyen lokke ni jo mapaco ah, gwok en aye dong cwiny gucweyo ci giwaye dong ki- kon dong gin ma pire tek en aye ki gam kom kom kom pa kom lato. Eh, ni gin na pire tek ka kome tye, Mm. eka postmortem report tye, ka biyiko den gini

Lyet twatwal lomera peko ma otimme botwu man gin ma pe yomo cwinywa calo wan dano ma nongo komuniti me lwor ma watye tutwalle lwak ma gilubo lakwed pol kare cwinygi tur tutwal kacel ki an kine ma nongo ka wawinyo gin malit ma nongo timme ka man lit dok lit. An dong calo an ladit-ti Ben amiti aleg botwu dong tek cwiny keken Lubanga ocung kedwu wek wun wutyek yub maber.

ci ka inen tam onongo tye bot Luo kominiti nino myero iloki eni kong ci nen lokke matut okato ka kenyo pien ka iwinyo latin ma oto i cabit mukato man latin Mutecu ma onongo oto i cabit mukati kare ma kicung matek ma dano mapat pat gubino lutela, ludito mony ma gubino ka loko kor lok enoni ki miyo ma I think kine kenyo ducu ka kit ma wuwinyo kwede. kwo bene obedo tye, kimiyo cene bene me kwo ma en gin acel i enoni en aye ni kominiti me lwo ma gitye ka tic en ni ka peka kakany nga i faktori kenyo ma ka ma kilwongo ni indacitirial pak onongo bene miti gitye ni onongo myero pe kiting ciling moni kong ma kimiyo milion adek keken ka dok peke yongi lok matek dok kitingo dok kimiyo milion abic ma kun bene onongo dok kiloko lok car car bene iye ni en kitye ka konyo aa kitye ka konyo ot akonya ma nongo eni lok ma winyone pe mit pien ka calo i kom lobo mudongo kikome aa nongo to ma ka ma eni omiti factory ka in igamo ngat mo ma tye ka tic calo i factory ka oto ki i factory en neno ni kamponi eno me faktori-ni en gikemme ki neno lok me tyeko lok yub me to kacel ki miyo kwo nyo compensation i yo ngeye. Ci atamo ni lutuwa man lok ma an atamo ni akel botwu pe obaro kutyena tutwal pien ni wurem i cwinya matek tutwal. Omiyo atute, ol aloko wiya ati ki ngat acel ma tye kunnu, yo nge waloko ki ngat ma tunnu calo wun kong. Man aye en ma waloko kwede me adit-ti, man obedo. obedo omin a lato, ci en bene dong ginne calo gin guol aola ma angeyo ni i eni gin ma myero i onge lacen gin gulok ki komuniti me lwo ma gitye kenyo kun gutit ka maleng ni gin dong ludito onongo guwacci kong dong ni myero giter i kom lyel ento pe dong ni gwoko nyo cani mo onyo gwok pi peko onyo gwok pi tyen lok mo marac ento miyo gin giketo cinggi i karataci eno ni ci lutuwa Lokke lit tutwal, dong bene pe tye gin mo ma waromo timone pud pi kombeddi ka calo an adit-ti bene. Gin maber ma aromo timone ducu loyo en aye miyo ngec. Man dong bene amiti okati maleng ma ka dong ladit mo bikeco i koma, co okec i koma, en aye ni in gwoko nyo in i latela ma in itye ka tela gwoko nyo i area me doko lok nyo i dictrik me doko lok ma in ingeyo ni lok eni in dong iwinyo dong iniang nyo gwok ki temo kubbe kidi ma in gin eni o o boti ma in itye ka nyut miti ni icit ikwed lok eni ni icung kacel ki ot to kacel ki lwor komuniti ma gitye kunu wek gibed calo kaki mukene nen lit marac ocone kiwaco wan lwor pe waribbe Ka dong inen jami ma kome eni tye ka timme dong moko bene caden ni nongo ada wan pe oribbe. Man gin malit tutwal ka wun wuwinyo ni Mutesu ma oto ki kakenyo i cabit mukate, ludito mony, ludito mapatpat i rwom me gamente ikon angagi gubino kun gicako kwedo lokki enoni ma gukelo wigi matek paka kicero kiyiko yik i kit ma rwatte kwede bene ki cul cul i kit ma rwatte kwede. Wan calo Luo pe waromo timo ginnene pi tyen lok ango? Ineno? Ci, ka dong wun wutamo ni dong caa ducu kibed mere ka kare wiwa, kibed ka lac i wiwa, kibed ka timo mere gin mo keken i wiwa, pienne ludito ma nongo wan watye kwede konygi pe, pe gitwero timo gin mo, ci ee, wun dong ludito do wek kong kilanyowa gire ka meno.